Gallwch chi gyd godi, plîs, i croesawu y pâr priod, Mister a Misus George Morris!

Lle chi gyd eisiau lawr nawr, please. Thank you. Reit, ni'n mynd i cael doi speech bach cyn bwyd, a wedyn bydd y gweddill o'r speeches... Shh, please, fi'n siarad. Ni'n mynd i cael doi speech cyn bwyd a bydd y gweddill y speeches ar ôl bwyd. So, cynta, mae tad y briodferch, sef Trevor, yn mynd i siarad. Rhowch clap, de? Wel, o'n i wedi disgwyl mwy na hynna. Anyway, o fel iawn. Ga just ar y dechrau, ystyn croeso cynnes iawn i chi gyd um, i'r um, i'r priodas yma prawn yma. A gobeithio, gobeithio newch chi fwynhau a cael amser da hefo'ch gilydd. A warm welcome to you all this afternoon. It's nice to see you.

Cardiff became a city. That's overwhelming, isn't it? Mae ma Rexham o'n dweud yn ddinas. Doedd dim, dyn ni dim iotyn o waniad, newedig i'r rhain yn sydd wedi cael magu mangor. sydd yn ddinas erioed. Enwi, o'n i'n edrych ar hwnna, dyn, be nes i oedd yn edrych ar sy'n mae'r cylchoedd yn mynd rownd, things go round in circles. Nes i edrych ar ddoe, hydref y seithfed yr hugen. Sa'n digwydd bod lle ddoedd dyddiad geni mam y sawna, hydref y seithfed yr hugen. Dyna'n edrych be oedd yn digwyddodd y fanno. A dyna'r dyddiad hefyd gath Dylan Thomas i enni. A dyma'r cylchoedd yn mynd rownd pan wnaethon ni draw i Efrog Newydd rhywbeth, ti'n cofio? Nes i dragio hyn, drag them down to the Chelsea Hotel. I weld hwnna, ti'n cofio hwnna? Wedyn, ithon ni fanna fel tri, wedyn ithon chi weld rhyw sioe wedyn, do, be oedd o? Hairspray. Hairspray. Not for me, ynddo. Anyway, es i o'r, um, pan oedd hyn, gweld Hairspray, es i lawr i'r White Horse Tavern. Anybody been there? Yep. A mae'n ystafell yma yna, does, sef efo lluniau, hen lyniau Dylan Thomas a Talacharn. A dyn ni'n gweld, o'n i'n gweld yr, um, yr uh, cilch yn troi, achos wedyn o'n i'n darllen yn y llyfr yma bod Dylan Thomas wedi gladdu'n talachar, Ac wrth gwrs, be arall sy'n dod o Talecharn? The Cocker Man! Ynddo? Da chi'n gweld y cilch o fyna? Da chi wedi dod i trefo heddiw. Dyma'r cylchoedd mae gyd yn troi yn dri. Ond yn meddwl bod y stori dda iawn bod wedi gweld hwnna'n digwydd ac yn fanna. Ond anyway, Um, fel o'n i'n deud, rwy'n croesawu chi gyd yma, gobeithiwn i chi fwynhau. Dwi'n trio cofio tro cyntaf i gwarfod o Carwyn. A dwi'n dwi yn siŵr iawn, ond dwi'n meddwl, dwi'n cofio gweld chi'ch dau yn cerdded, oeddwn ni'n cael rydyn ni. Ac oeddech chi'n cerdded law yn llaw. Ac o'n i'n eistedd yn ôl yn dweud, Helo? Be sy'n digwydd fan hyn? Ond on, dyn ni, eithon ni'r botanics, e? Botanist. Botanist, ie, dwi beth yn cael lle. Botanist yng Nghaer. Ac uh, cael diod o fanna, a nath Carwyn gael peint o real ale. Dwi'm yn cofio oedd o, ond mi gath o peint o'n nhw, ac yn fel, oce, okay, mae hwn yn ffain, de. Echon ni ddod ymlaen yn iawn fel hyn. Ond um, dyna'r tro cyntaf i gofio hyn i fi. Wedyn, da ni wedi dod i'n nabod yn gilydd yn eitha da dros, dros yr amser wedyn, a, a'r dau deulu wedi dod i'n nabod yn gilydd yn iawn. Ond hel ysgofion o, um, o loes o'n i, um, Fe ges di'r enyn Caerfyrddin. Nethon ni symud o na. Cos o'n i eisiau ei gael acen y gogledd. Mae'r cilch di troi eto fan yr un. Felly, dwi'n mynd yn ôl i lawr i'r ardal nag i gyfwrddyn. Beth bynnag, o'n i'n cofio'r cychwyn cyntaf yn llan dysil, um, o'n i'n byw yr adag yna, ac oeddech chdi'n cael dyfagu y mared manon, efo geinwr. Gen i rhywbeth i ddangos iddyn nhw nes mlaen heno, yn dyn fi. Rhywbeth i wneud efo cyfwyo yn Cymru. The original Spice Girls. Ond anyway, wnaethon ni, wnaethon ni symud i fyny'r gogledd a dyn, ti wedi mynd trwy ysgol bod hyfryd, ysgol Morgan Llwyd, prifysgol Bangor, ie, gwan. Gwan, genod. Um, nes ti dipyn o gangymeriad parod hein, dde? Anyway, trwy brifysgol, a dim bob amser yn siwr na hawdd, ond yn y diwedd yn siwr na llwyddiannus iawn, a dyn mynd lawr i gael dydd, cael swydd efo'r swydd efo'r urdd, a wedyn am ryw reswm wedyn, Cael swydd hefo Menter Dinefwr a symud i Gaerfyrddin. Pam? Ie, yeah, o'n i'n meddwl beth oedd tu ôl i'r peth. Mae i Carwyn yda. Mae pethau wedi troi yn neis yn dyri. Mae Carwyn fel, fel chef rwan yn, uh, yn Llandeilo a titha fan yn, yn gweithio efo'r menter dinefwr. A mae'n hyfryd iawn. gweld hynna wedi digwydd. Mae wedi bod yn fraint, mae, neu mae yn fraint, bod yn dad i ti. Ti wedi bod yn ferch anwyl iawn. Styfnig. Ar adegau. Ddim eisiau colli allan. Sarcastig. Mae'n rhywbeth o hwn. Ges i gardyn ffadus ti. Okay? Dad, mae'r pris yn dal ar y cefn. £1.50 oedd hwn. Dad, when I grow up, I want to be as funny as you think you are. Ond, hwn sy'n cael fi. Sil tadau hapus iawn, sori bod fi methu bod yna i ddathlu hefo ti. Ond edrych ymlaen i chi ddod lawr i rhif saith yn fuan.

Um, dwi'n gobeithio bod chi gyd yn mwynhau'r achlysur. Oedd y gwasanaeth yn hyfryd iawn a diolch i Aled am ei wasanaeth a pawb nath gymryd rhan yn fanna. Dwi'n llongyfarchiadau mawr. Dwi'n gweld y ddain ar ben y bwr. Da ni dod nes wan fel dau deulu yn dydan. A da ni'n falch iawn o hynny ac yn edrych mlaen at y blynyddoedd sydd o'n blaenau ni hefo chi gyd. Llongyfarchiadau

Helo, a phrynawn da i chi gyd. I rai o chi sydd ddim yn gwybod, fi yw Judith, a fi yw mam Carwyn. A, a dyma Andrew i dad. Fi'n meddwl. Yr un troi, yr un troi. Uh, gai ategu beth ddywedodd Trefor a chroesawu chi gyd yma. I ble ath blwyddyn oddi ar i ni gael y garden sef the date, amser yn hedfan. Hoffwn longyfarch Trefor Elen ar fagu merch mor hyfryd a phrydferth a Lois. A diolch i chi am gytuno i roi ei llaw i Carwyn. Allai sicrhau chi, mi fydd Carwyn yn gofalu ar ei hôl i. A tithe a fe, Elen, Lois. So pan o'n i'n meddwl y biti'r areth hyn, o'n i'n meddwl, o beth allai sgrifennu? A nath Deian atgoffa fi O'r diwrnod cynta dath Lois i perthi mwyn. Oedd hi'n dywel ac yn swil, credwch chi neu beidio. A dyma fi'n gofyn iddi, beth licio ti gael i yfed? Yn meddwl te neu goffi. Ond yr ymateb ges i oedd, pa wotels â chi ar agor, gwyn neu coch? Nawr edryches i ar Andrew a meddwl, a rhywbeth y biti hon. Lois, Ni mor falch bod Carwyn wedi ffeindio ti. Loes o'r North, fel bydde Mam Andrew yn galw i. Mae Carwyn yn meddwl y byd o ti, ac felly ti werth y byd i ninne. Croeso i deulu perthi mwyn. A mae Andrew a finne yn falch i gael gweud heddi bod nawr da ni doi fab a dwy ferch. Allen i weud lot am Carwyn. Fel yr amser nath e lyncu hoelen. A yn geiriau Andrew, he nailed it. Neu'r amser oedd e'n meddwl mai Tarzan oedd e, yn swingo wrth y curtains yn y lounge. Llunau oedd hwnna.

Scoring all those tries for Larn. Ac wrth gwrs, dy berfformiadau llwyfan. Er, sa'n credu bod i'n eisiau dim un tystysgrif i weid bod ti tipyn o ddrama gwyn. Ti'n neud ni chwerthin heb weid dim. Y llygad gleision a'r gwên ddireidus yn gweid y cwbl.

Mai ti yw'r mab ifanca gore yn y byd. Nawr mae bod yn ŵr priod yn dod gyda chyfrifoldeb ac mae'r tip syn yn dod wrth dy dad. Os oes eisiau prynu anreg i Lois, gwnaed siŵr bod ti'n gallu defnyddio fe hefyd. Ac os nag wyt ti'n siŵr, pryna ffripan. Mae yna stori fyna. Cytuna rhan fwya'r amser gyda'r pethe bach achos bydd e'n neud bywyd yn haws. Os mae Lois yn gweud, Carwyn, fi wedi bod yn meddwl, warning, bydd gwaith i ti. Ond yr un fwyaf pwysig yw, Cymer amser yn wythnosol i wylio Come Old Min Field gyda i. Ni hefyd yn meddwl am y pobl sydd ddim ma heddi. Wncwl Dylan. A mam gi mae steilo. Fi siŵr bod y ddoe yn edrych lawr yn ni gyda Gwyn. Ond ni hoffi, yn, yn hoffi hefyd yn meddwl am rai sy'n methu bod yma heddi, sef Jamie, cariad Deian, mam Gibrin Siriol, a Lili Pansioni. Ond fi'n credu bod neges bach dan ni wrthon nhw.

Rydym wedi cael llawer o sgwrs gyda'i gilydd. Dechreuwn i'r sgwrs Sul, pan yn ifanc iawn, a'r hiwmor i'w weld yn ot y pryd ynni. A Thyfi yn fachgen ifanc, smart, golygus, â'r dalent yn fawr yn y bro a'r gymuned. Os oes isie tonic, Garwyn? Cerwch i gwmni Carwyn, lle bydd eich effaith yn gloi a wn. Mae ystyr yn fawr o bethau a bob perwydd, ond dyw amser ddim yn ganiatáu. Ond beth am fynd nôl gan ein blentyn? Prin fo honnodd y bryd hynny, a Thomas hefyd, yn berchen ar Bobo Beic. Ni'n heibio'r tŷ fel gole.

Wel, mi hafiodd i gyd. Os da ni di gadw trefn arnoch, yn enwedig y ffrindiau o'r Wild West. Clywed gore Tywyn a Lois yn y dyfodol, a chariad mawr i chi o gyd. Hwyl am nawr! Follow that, yn fe? Yeah. I ddiweddu, geiriau syml o gyngor ar eich penod newydd. Barchwch eich gilydd a byddwch yn ffrindiau. Chi'n awr yn dîm. Cofiwch tri gair bach pwysig. Diolch, plîs a sori. Tri gair bach eitha pwysig yn dyn nhw. Pob lwc i chi yn y dyfodol. A cofia, Carwyn, gwraig hapus, bywyd hapus. Diolch. Helo. Croeso i part 2. Um, yn teulu ni, mae fy bach o traddodiad i rhywun siarad wrth y teulu, so mae Auntie Linda yn mynd i siarad nesa. Linda! Dyna. You got this. Siarad i gael, sy'n rhaid, okay? Reit, chi clywed fi? Iawn? Lan to bach to, iawn? Carwyn a Lois, Andrew a Judith, Trevor ac Elin. Diolch o waelod calon am y gwahoddiad i fod yn rhan o ddiwrnod sbesial eich dau. Lois, croeso i'n teulu ni. Er dy fod wedi bod yn rhan ohono, os belen bellach, mae yn od fel mae pethau yn digwydd. Mae fel bod bywyd yn troi yn i unfan. bod Carwyn wedi dy ddewis a bod dad a mam wedi bod yn byw yn ein hardal ni, a ti Trefor wedi canu bas fel Carwyn yn Eilwyd Hafod Wenog a bod chi'ch dau bellach yn aelodau o'r Eilwyd enwog hyn. Wel Carwyn, ni gyd yn gwybod ti Carwyn bach o chiggy chappy. Ac hefyd yn ddoniol, drwg a thalentog iawn. Ac pan o'n i'n bach, un bishi bishi. Ond a fi ddim yw un a heddi, neu gallen siarad am orie a orie. Ar lefel personol, Fel dyfodryb, mae e'n anrhydedd o fod yn fam fedydd i ti. Ac fel teulu, rydym yn falch o beth ti wedi cwblhau yn dy fywyd mor belled. Llys-genhadwr cyntaf Ffederasiwn Sir Gâr. ac actor gorau lefel Cymru gyda dy ffrind annwyl, Misus Poof. ac wedi dod o hyd i dy swydd delfrydol o fod yn chef yn diod Llandeilo, ac wedi gweithio'n galed ac yn bendant y jobyn perffaith i ti. Da iawn ti, Carwyn. Wel, o'n i ddim yn siŵr sut i orffen y cwpwl geiriau cyfarch hyn i chi'ch dau. Felly ar ôl meddwl am dipyn, des i lan a'r canlynol. Lois a Carwyn, nathoch chi cwrdd, nathoch chi gofleidio, nathoch chi gusanu, a wedyn canlyn. Enjoioch chi cwrw a cianti, cerdded, Ceir, a wrth gwrs, coginio. Nathoch gynt a gymdeithasu, chwaraeon, clwb fferwyr ifenc, canu, corau, clocsio, comedi, chwerthin ac artref. Ond wrth gwrs, cacen siocled Anti Lane. Ond, O'r geiriau hyn i gyd, y mwyaf a'r pwysicaf yw cariad. A cofiwch hyn ar eich taith bywyd da'ch gilydd, gyda'ch gilydd. May I take this opportunity to wish you both all the best for the future from all of us here today.

Nesa lan. Um, fel welwch chi, mae Myngi Brynysyddiol ddim actually yn gallu bod yma heddi, ond mae Nerys yn mynd i gweud cwbl eiriau ar rhan Myngi. Myngi a Lee. Carwyn a Lois, diolch i chi am gael bod yn rhan o'ch diwrnod hyn i uno dau deulu a dathlu dechrau eich bywyd fel pâr priod. Fi siwr ni'n mynd i glywed gyda Tomos straeon am ddoniau Carwyn, ei ddireidi a'i hanesion dwl, so sa i'n mynd i addo at rheini. Ond wrth feddwl nôl dros fy blentyndod, wedes i, fe wedd yr un drwg, yndyfe? Ond fe gywirodd mam i fi a gweud na. Fishi yw efe, dim drwg. Heb eiliad i'w sbario. O fod yn fachgen bach, gyda bygythiad o ffôn o Wncl Dylan yn ddigon i gael ei fiafio, i fod yn fachgen mawr a jwmpo off bus yn lodge a canu i'r ewemin tu fas bedroom mami ar ôl un neu ddau yn ormod. Ti'n gwybod fod croeso i ti stopo canu pryd bynnag ti eisiau? Mae pob groeso i ti Lois wneud fyd, ti officially yn rhan o'n teulu ni nawr. Chi'n gwybod byddwn ni ma unrhyw bryd i chi, yn Ffrainc neu yn Lloyd wrth gwrs. A nawr, sy'n eisiau fi wedi fi dros myngi, mae wedi siarad. Ac mae hyn i gyd ond yn ategu at ein dymniadau gorau ni fel teulu. Joiwch heddi, trysorwch pob cyfle, a creuwch gymaint o atgofion a phosib. Iechyd da. Reit, ni'n mynd i clywed wrth y dyn i hun nawr de. Mister Jones Morris. Reit, e, cwni off. Na re. Ar rhan fy mraig gan fynne. O, na neud o e unwaith to, come on. Ar rhan fy mraig gan fynne. Licen i ddiolch i chi gyd am ymuno dyn ni heddi ar diwrnod ein priodas.

The room looks perfect and the feast was absolutely delicious. Does na dim dwt gyda phawb digon o egni nawr i ddangos ei moves gore ar y dance floor. er yr hanesion ar hen,

I rhoi llwnc destun i'r Morwynion. I'r Morwynion. Diolch. Yn edrych bron cystal â'r Morwynion yw'r gweision priodas. Lecen i ddiolch i Gareth, Jack a Dafydd am fod yn ffrindiau mor cefnogol dros y blynydde. Ni di bod trwy lot gyda'n gilydd. Fi'n falch bod ti Dafs wedi tyfu lan digon nawr i fynd ar reid awkward. Cos cofia, it's the only ride you'll ever get. Sorry. I ti Jack, wel, ni wedi chwerthin lot gyda'n gilydd yn um, ein ymarferion triaw gyda Jameson. Um, ac i, i Gareth, ein carpet carrier o fri. Ni'n lwcus iawn dath, uh, dath yr, er, dyn um, siwts Mas y tip tap mesur digon o seis i mesur dy bulging biceps di. Er, gofyn i cael siwt David o Babies R Us. Diolch i chi bois. Mae fe yn werthyn, mae fe yn werthyn. Deian, wel, ble allai ddechrau? Hebddo fe, byddech chi ddim 'ma heddi, achos fe wnaeth sorto'r gwahoddiadau a unrhyw beth sy ar bapur chi'n gweld heddi, it was all him. Barod i helpu trwy'r amser, wastad ar ochr arall y ffôn am unrhyw advice, Sy'n itha sickening weithe, achos mae fy rhan fwyaf yr amser yn iawn. Oh yeah, and he's a bit of a diva as well. Byddwn ni ddim yn gallu gofyn am brawd gwell. Nawr te, mlaen i'r twin, Elen. Nawr i'r rhai o chi sydd ddim yn gwybod, ydyn, mae Elen a fi yn twins. Er, mae'r ddoi ni ddim yn debyg o gwbl. Mae hi'n joio hanes, dwi ddim. Dwi'n joio tractors a ffarmo, dyw hi ddim. Ond mae un peth mae'r ddoi yn ni'n joio gyda'n gilydd yw peint o Guinness. Credwch fi neu beidio. Oh, diolch yn fawr iawn am helpu gyda'r speech. Ti'n chwaer a hanner. Dwi'n gwybod ges i ddim dewis fod yn twin i ti, ond os byddwn ni'n gallu, byddwn ni dal yn dewis ti. Hi sgwennodd hwnna. Hi sgwennodd hwnna, dim fi. Hoffwn ddiolch i chi Elen a Trev am adael fi briodi Lois, er byth ddigwyddodd tro gyntaf gwrddon ni. Chi'n gweld, oedd Trev wedi paratoi swper arbennig i ni. Shelled prawns gyda chili sauce. O'n i mor nyrfys, Nes i bita'r prawn cyfan. Gyda'r shell. Heb moyn i siomi, fe gres i grynsian a grynsian a grynsian. Fe nes i'n siŵr o pil o'r ail un. Chi di wneud fi'n deimlo fel rhan o'r teulu o'r dechrau, er bod ni'n byw mor bell. Dwi'n addo edrych ar ei hôl e, ar y telere, bod chi Elen yn dysgu Lois siwt i wneud Yorkshire puddings gystel â chi. They are very, very good. Ac i mam a dad, diolch am bopeth chi'n neud i ni. Chi'n cefnogol am bopeth ni'n neud. Sa'n siŵr fel chi'n neud e. Mae o mynd o ymarferion violin i training rygbi, pob cyngerdd, cwrdd a eisteddfode dan yr haul. Bydd rhywbeth mowr o'i le os gollwch un. Ar ben bopeth, chi'n gweithio mor galed dros y blynydde i rhoi cyfle i ni, a'i byw mewn palas, Casa del Perthymwyn. Nawr, unrhyw bryd bydden ni neu rhywbeth dringionus, which never happens, because I am the angel of the family and the favourite. you all know that. Dad oedd wastad yn gweiddi. He was the one that would shout all the time. Ond Yn fwy ofnus ac effeithiol na dim, mam oedd gyda'r llyged. Every mother's got it. um, un peth mae'r ddoi wastad i gweud wrth y tri yn ni, sy'n mots beth sy'n digwydd, Yym, ond bod chi'n neud eich gore. Cyngor byddai bendant yn cofio am byth. Fel mae pobl yn gwybod, ni'n deulu agos iawn, ac oedd e'n bwysig i fi bod pobl yn per, bod ni yn perthyn mwyn, yn neud yn siŵr bod ni'n dod mlaen gyda loes. Mae'n saff iawn i weud bod ti wedi gwneud argraff da iawn o'r dechrau. Tro gynta i ddo mewn i'r tŷ, Cynigodd Dad, Te neu coffi? Reply Lois, Sgynnoch chi gwin? Fel la. Fi'n credu bod chi wedi clywed y stori yna o blaen. Fi'n siŵr bydd chi gyd yn cytuno bod Lois yn edrych yn bert iawn heddi. Mewn ffrog priodas neu very much oversized pyjamas, Mae wastad yn edrych yn bert i fi. Y noson gynta nes i weld loes. O'n i ffili cadw'n llyger off i. Yn enwedig y ddwy aset nawr gyda'i. Oh. O'n nhw'n sefyll mas, penwch siarad y fi. O'n nhw'n galw arnau, o'n nhw'n galw. O fi wrth gwrs yn siarad amdano'i llyger i. We all know it wasn't the llygad. Tits. Gallwn ni byth... Let that settle. Gallwn ni byth gofyn am gwraig gwell. Ti mor gefnogol am bopeth fi'n neud. Ti'n hau fi'n hapus, Ti'n rhoi lan gran antics i, ond mwy na dim byd, ti werth y byd ac yn bopeth i fi. Fi'n caru ti i'r lleuad ac yn ôl. Ych cofiwch, mae hwnna yn bell. Heb anghofio y dyn ei hun, my brother from another mother, y best man Tomos. Sa i'n gwybod sut swn i'n gweud unrhywbeth neis am hwn, achos fe sy'n siarad nesa. O reido beics o gwmpas pensioni yn blant, i glocsio, rygbi a meddwi'n racs, ni dal 'ma i weud y stori. Roeddwn i hyd yn oed syfeifio dreifio gwyllt Linda lan i'r Eisteddfod. O waelod calon boi, ti'n meddwl y byd i fi, Eloise.

Diolch Carwyn am y geiriau na. Uh, cyn i fi ddechrau, licen i jyst dweud llongyfarchiadau mawr i Mr a Mrs Jones, na beth Mr a Mrs Jones Morris. Right then, I straight mewn i hwn falle. Anwyl gyfeillion, teulu a ffrindiau, gallai ddechrau trwy gysawu pob un ohonoch yma i Tower Hill Barns ar, ar y diwrnod arbennig yma.

Um, as you know, the speech will be partially in Welsh and partially in English today, just to make sure that everybody is included. So... yeah, um, Mae'n anrhydedd fod yn sefyll yma heddi fel gwas priodas, fel best man, yn ffrind oes, Carwyn, a'i wraig prydferth, Lois Jones Morris. Fi erioed wedi gweld Carwyn yn edrych mor hapus, a fi'n siŵr byddwch chi gyd yn cytuno gyda fi bod ti'n edrych yn hollol stunning heddi, a Carwyn, fel wedys ti gyne, you are punching. I reini sydd ddim yn abod fi, enw fi yw Tomos, a fi fel arfer eitha swnllyd, ond heddi fi'n absolutely yn breaking it. As I'm sure some of you already know, I'm not much of a public speaker, but, but I've been pretty nervous about having to stand up today and give a speech.

Just because you're going to have to sit through the same exact speech all over again. and, and like Carwyn said, Andrew is not that cold here today as well. uh, cyn symud flan, mae rhaid fi gweud gair bach yma morwynion a rushers. Fi'n siŵr byddwch chi gyd yn cytuno gyda fi bod y morwynion yn edrych yn hollol stynin heddi. Ond dim ond un seren sy'n ma heddi, a ti Lois yw hwnna. Uh, diolch i Elen, Elan a Lisa am trefnu ar hen lan yn Manchester. Mae'r lluniau a'r storys yn swnio fel mae Lois wedi mwynhau mas draw, a mi siŵr fysa Lois eisiau gweld Prosecco am spel. Hefyd chwarae teg i'r hefyd chwarae teg i'r Russias am bennu'r main course. Heb sarni grep i lawr y siwts. Achos erbyn hyn ar y stag, oedd rhai o chi ffili gweud oxo, backwards. ar, ar ran y stag, gyda ni amser da lan yn Edinburgh, a diolch i Gareth Spires am y flying visit o 24 hours in 3 days. Hefyd, diolch i Deian ac Andrew am trefnu o'r home stag, digon o sport a digon o whisky. Diolch i Jack a Dafydd hefyd am yr holl trefnu chi wedi wneud. Nawr, Fi a Carwyn wedi nabod ein gilydd ers sbel. In fact, dim ond chwe mis a 24 diwrnod sydd rhyngddo fi a fe. Ers i'r ddau ni cael ein geni, ni wedi bod ffrindiau gore. Mae'r ffaith bod ni'n dau wedi byw drws nesa i'n gilydd wedi bod yn good thing a falle bad thing. Achos mae gymaint o... Achos mae cymaint o atgofion da gyda fi a Caz yn ifanc, lan hyd nawr. Achos y ddau o'n ni'n gwario bron a fod pob awr o'r dydd gyda'n gilydd, a, wel, tan bod Lois yn dod i'r sîn, now he's your problem. Wrth mynd i ysgol gynradd gyda'n gilydd, i ysgol uwchradd, chwarae rygbi, clwb ffermwyr ifanc ac yn y blaen, mae'r list yn endless. A fi'n siŵr bod rhieni ti a rhieni fi'n cytuno, the ddau o'n ni yn inseparable a itha drygionus pan yn ifanc, achos o'n ni wastod tu fas yn chwarae rygbi neu pêl drod. Uh, wastad yn endo lan yn torri rhywbeth, fel ffenest, lamps, planhigion a popeth arall o tu fas ti chi neu ti ni. Hyd yn oed y tŷ drws nesa, lle oedd fi a Carwyn yn dechrau taflu chippins a patchyn o paint oedd ar y wal i weld pwy oedd yn gallu bwrw fe gynta. A wrth wneud hyn, wnaethon ni endo lan yn smasio'r ffenest a nath hwnna endo lan yn bil i mam a dad. Fel mae pawb yn gwybod, mae Carwyn wastad yn dod â gwên i gwyneb pawb, a mae personoliaeth lliwgar gyda ti boi. Mae fe wastad yn joio tynnu cos a gweud jôcs. A un o hoff storis Carwyn i ddweud yw stori o Fêl Oes yn mynd i Llunden, lle, caf, lle cafon nhw profiad byth cofiadwy ar yr London Eye. Dyma Caz.

so yeah. On a serious note now, caz. Mae Carwyn bach o softi a romantic pan yn dod i loes. Fe ath Carwyn nôl i'r un lle ble nath nhw cwrdd, sef Aberaeron, i dyweddio. And being the romantic man he is, nath Carwyn plano'r dydd yn drylwyr, a trefnu cwrdd y loes yn Aberaeron wrth iddi ddod nôl o Wrecsam ar ôl gweld Tref a Elen. Oedd Kaz wedi rhoi blanced, conwylle, blodau, lluniau a popeth. Popeth wedi rhoi mas yn barod, yn y spot ble oedd Carwyn yn mynd i ofyn i Loisi bwriodi. A phe ble oedd popeth yn mynd yn perffeth nes bod rhywun yn paso a nathon nhw ddim rili edrych beth oedd mynd mlan. nathon nhw troi at Carwyn a mynd Oh, that's such a lovely memorial you've got there. I'm so sorry for your loss. anyway. Un cyngor sa fi'r par hapus. Wel, dim ond dwy rheol sy'n sy ar gyfer priodas hapus. Rheol un yw mae dy wraig bob amser yn iawn, Carwyn, a rheol dou yw phan fyddi di'n meddwl bod ti'n iawn, atgoffa dy hun o rheol un. Lois a Caryn, Carwyn, rydych chi'n gwpwl hyfryd, carwch a chefnogwch eich gilydd. Marathon yw priodas, nid sbrint, gyda digon o rhwystrau ar hyd y ffordd, ond mor belled a'ch bod chi'n ymdrechu a gweithio fel tîm, byddwch chi'n llwyddo. Dwi'n cymryd y clod o'r ffaith taw fi sydd wedi cyflwyno Carwyn i Win Coch. Felly ar y nodyn yna, gad i fi ddweud wrth ti Carwyn, bod priodas fel gwin. Mae'n gwella gyda'r amser, mor belled a dy fod ti'n rhoi corcyn ynddo. All jokes aside nawr, Caz, ti rili yn berson werthfawr i'n bywydau ni gyd. Dros yr holl flynydde, mae'n neis gweld ti'n tyfu mewn i'r dyn wyt ti heddi. Ti'n support mawr i fi, ond yn enwedig yn Lois. Fi'n siŵr bydde Lois yn cytuno gyda fi amser fi'n gweud bod ti'n berson cefnogol, weithgar, llwyddiannus, ti wastad na'n rhoi gwên ar gwyneb pawb. Wastad na i wrando, hyd yn oed bod yn miwn trwy un clust a mas trwy'r llall. Ond cofia, bydde ti na fi ddim blini heddi heb cyfranogaeth a chariad Lois trwy'r amser. Mae un peth fi ddim rili'n gweud yn digon aml i chi'ch dau yw bod chi fel brawd a chwaer i fi. Fi wir yn gwerthfawrogi chi'ch dau yn fawr iawn a fi wastad yma i chi am gweld gweddill ein hoes. Carwyn o'r Loes, o'r dydd cynta' y gwrddwch chi lan yn Aberaeron Sevens, chi wir yn berffaith i'ch gilydd. Yn gwpwl hapus ac yn ffrindie gwerthfawr. Felly, wrth i mi gloi, pob dymuniad da i chi'ch dau am y dyfodol, ac heb ymaelodi mwy, yy, ac heb oedi ymhellach, ymlaen â'r ddathlu. Alla i gofyn i pawb sefyll i ymuno mewn llwc destun? Ar yr achlysur arbennig hwn, i'r bar briod newydd, i Mister a, Mis a Mrs Jones Morris. Woo!

Right. Ni lawr i'r dwetha. As they say, save the best to last. um, Just cyn bod ni yn neud bits bach ni, uh, Carwyn, just yma'n gweud, ni mor prawd o popeth ti'n neud i ni. Ti wastad yn supportive i'r pimp o'n ni, achos Heddi, ni dim dim ond wedi geino priodas pert, ond ni hefyd wedi geino lais fy chwar, so ti werth y byd i ni. Ti'n iawn? Ie, yeah, we're fine. Gwrdd chan. Fel chi'n gweld, eler i'n ein taf. Fi yw'r hardcore fan hyn. Nethon ni um, bygwth wneud sawl peth heddi. Um, rap, Canu. Clocso. Er gwiriodd Carwyn, mae eisiau blwyddyn o practis o ti cyn bod ti'n ei no. Diawl bach. Ond wnaethon ni setlo am rhywbeth eitha sedate a Cymreig, sef ysgrifennu cwpl o benillion. So, here goes. Right. Tan canol da. Cyn dechrau, dyma Elen, mis perffaith ein tîn i. A dyma i chi Deian, y trefnydd stationery. Pen teulu, dyma Andrew, y busnes brain heb os. A hon fan hyn yw Judith, neu yn ol rhai, y bos. A dyma fe'r priodfab, cyw canol, teulu ni. Carwyn Lewis, hwn yw'r strab, fe llun sy'n llawn drigioni. Mae'n bron i dorri esgyrn ei drwy dair gwaith cyn hyn. Control freak yn y gegin. Lois, meltrad al dy dir. Yn glocsiwr, danso gwerin, perfformiwr, chware'r dêm, ac yn ei las a melyn. Ie, rygbi yw y gêm. Ond mae 'na ambell wendeg, anghofus a di-drefn, Amynedd piau'n ddiwyd, Lois, cadw ar ei gefn. Mor swanc yr wyt ti heddi, siwt dda, mae swmp i'r stwff. Er, bu bron troi'n ôl i'r gwesty a dod fel Misus Poof. Yn fab, yn frawd, yn efaill, yr un sy'n llenwi'r tŷ. Ein lwc yw cael tî'n gyfaill, Carwyn, ein corwynt ni. I Lois ddymunwn groeso i deulu Perthi Mwyn. Gogledd a'r de sy'n uno, a'ch cariad yw y swyn. Mae brydferth rwyt ti heddiw yn bictiwr wir i ti, dy wên bob tro sy'n lloni, ti werth y byd i ni. Ges ddechrau'n da yn Glangwili, fe gadawodd de y farc, ymweld â'r Steddfod nes i, a gar Carwyn cododd sbarc. Fe brofodd hon Brifysgol ym Mangor. Di ar mi. Ond droiodd mas yn weddol, dan ddylanwad ei rhieni. Llys genad oedd i Wrecsam, cyn Ryan a chyn Rob. Ond droiodd, o sori, a thrydar a thargarlam. Nice one, da iawn, good job. Uchelgais sy'n bodoli ar gyfer ein annwyl loes. Ni'n wrthi yn hyfforddi i ddweud wes, nid oes! Yn Sevens Aberaeron, y seilwyd ar y ddêl, dau gariad daeth i bodlon, a bywyd fel y mêl. A symud ymlaen at ddechrau ar siwrne newydd sbon, cyn cychwyn rhannu biliau mewn cartref clyd a llon. Fe fentrodd Carwyn Holly, Nos Galan 21, A wneud i fy mhriodi, fe fyddwn byw'n gytun. A co ni yma heddi, yn dathlu'ch priodas chi, yn ffrindie os a theulu, cyd godwn gwydryn fri. I'r i'r Jones Morisiaid newydd, priodas dda i chi, dymunwn bywyd ddedwydd, bendithion hael di ri. Good air. Ni wedi benni'n ar e.